ס'איז אין די נייעס, פרעזידענט טראמפ ירום הודו קומט צו ראקלענד קאונטי והגלילות די ערשטע טאג שביעות אפצוגעבן א פאליטישע באזוך און אויפטריט פאר זיין פארטיי אויפצוהייבן זיין פארטיי. די פלאץ וואו ער קומט קען מען נישט אריינגיין אפאר טעג פארדעם. ווער ס'קומט דארטן דארף דורכגיין א סקרינינג, מ'דארף זיך איינשרייבן, על כל פנים ס'איז א זכי' ווי מ'זאגט צו זיין מיט די פרעזידענט טראמפ אונטער איין דאך. און איך טראכט צו מיך, א נקודה למחשבה וואס מ'קען ארויסנעמען דערפון צו קבלת התורה, טייערע טוערס, א שטארקע חיזוק ווארט שטייט אין די ספר פון מיין עלטער זיידע אור פני עשייה, וואס ער ברענגט פון די ליסקע רב אך פרי טביה, גאר א שטארק ווארט, א ווארט וואס איז מעורר יעדע נשמה צו קבלת התורה, אויפן פסוק השם מסיני בא וזרח מסעי לומי הופיע מהר פרן ועשה מריבות קודש, זאגט רש הקדוש דארטן אז די אייבערשטער זאגט פאר אידן זאלסטו וויסן איך קום פון ישמעאל. פון די אראבערס, די שמוציגע פאלק, די אכזרישע פאלק, און כ'האב זיי געוואלט געבן די תורה, זיי האבן נישט געוואלט נעמען די גאנצע תורה, זיי האבן נישט געוואלט מקבל זיין אלעס, במילא איך געב זיי נישט די תורה. וואס האט אויסגעפעלט פאר'ן באשעפער צו זאגן פאר די אידן פון וואו ער קומט? וועם ער האט שוין אלץ געוואלט? אויב מ'בעט איינעם ער זאל ווייסן, מ'וועל איינעם מכבד זיין מיט א דרשה. ווער וואס האט שוין געפרעגט פאר מיר ווער איז בעסער ווי מיר? יא וואס יענער וויל נישט קומסטו צו מיר כאילו יא איך בין איך בין נישט די ערשטע וואס האט אויסגעפעלט פאר די אייבערשטער צו זאגן פאר כלל ישראל פון ווי ער קומט כאילו צו קלאפן כלל ישראל אז דא איינער וואס איז בעסער ווי זיי זאגט ער גאר שטארק פונקט פארקערט די זאך וואס די אייבערשטער דארף פון כלל ישראל ביי קבלת התורה איז תשוקה זאלסט וועלן דאס איז איין זאך וואס איך דארף פון דיר, דיין הכנה זאל זיין איך וויל מקבל זיין די תורה, און די אייבערשטער געזוכט א וועג מעורר צו זיין כלל ישראל זאלן פלעין און פשוט וועלן. האט דער אייבערשטער געזאגט אזוי, כ'וויל זאלסט וויסן פון וואו איך קום, איך קום פון די שמוציגע פאלק ישמעאל, כ'האב זיי געוואלט געבן די תורה, איי ווי קומט די הייליגע תורה, וואס רייניגט אידישע נשמה, ווי קומט עס צו ישמעאל? דאס דארף שוין מיר נישט קיין חילוק, נישט חילוק זיין מצב וואס ער איז יעצט, מיר מאכט איין זאך אויס, זאלסט וועלן, זאלסט וויסן זיי האבן נישט געוואלט, דו ווילסט יא, איך קום צו דיר, דער אייבערשטער דארף דער וואס וויל, די הכנה צו קבלת התורה דארף זיין תשוקה, אזוי שרייבט אויך אין ספר הקדוש מעיין עיון, די ערשטע שטיקל פרשת ישרוי, אז די אייבערשטער דארף ביי כלל ישראל איין זאך, תשוקה צו מקבל צו זיין די תורה, ווען א מענטש האט די תשוקה איז ער מקבל די תורה, און ווען מען איז מקבל די תורה וואקסט מען אין די תורה, מען ווערט נענטער צום באשעפער, שטערקער און נענטער און העכער און העכער, און דאס איז די זאך וואס די אייבערשטער דארף פון כלל ישראל, איין זאך זאלסט וועלן, איז טייערע טיערס, לאמיר זיך געבן א לערן ארויס פון דעם. דער פרעזידענט קען נישט קומען איבעראל, דער פרעזידענט ווי ער איז קען נישט יעדער קומען, מען דארף דורכגיין א סקרינינג, מען דארף וויסן ווער דו ביסט. פונקט פארקערט איז ביי קבלת התורה, דער אייבערשטער קומט צו יעדע איד, ער זאגט איך קום צו דיר וויאזוי דו ביסט, איך וויל פון דיר איין זאך, איך דארף פון דיך דיין תשוקה, ווען דו וועסט גליסטן צו מיר וועסטו זיין נענטער צו מיר. דארף נישט העלפט האבן א פרייליכע יום טוב און מען קען מקבל זיין די תורה מיט אלע השפעות טובות. א גוט יום טוב.